Good. Uh, mina mi lé ŋku ɖe nane ŋu ɖa. Some human behaviors that are very annoying. Ye mi nye boys boys wo, ye mi nye girls girls wo yin. Eh, miabe xɔlɔwo nɔ agbenɔnɔ ɖo kukume nɔ ɖe mia ŋu, ni mi le liking o vɔ. Nya ɖeke tse mi le mia si mi ata ŋgblɔ, mi te ŋgblɔ nane na wo. Agbenɔnɔ kawoe dometɔ kawoe me list ɖe fi he woƒe boys boys alo woƒe xɔlɔ alo mi boys boys wo wo te wɔna ɖe wo ŋu alo girls girls wo te wɔna ɖe wo ŋu. Ko me like na. Which is very annoying. Mina mi lé ŋku ɖe ɖe ŋu ɖa. Number one. When someone enters your room without closing the door, mm, na ame ɖewo le nose be wòle woƒe xɔme fifi la, ya woge ɖe wo dzi le xɔme, wova gblɔ nu kemi woƒe no gblɔ fɔ, wova kɔ nu kemi woƒe no kɔ nɔ fɔ, ne wodzo yina si ho tu woƒe xɔ front door yi, dzo ƒui da ɖe ŋuti be, very very annoying, ne wonya nya be ɖe wonya le me, go and sit down, ne na change woƒe behavior, good. Number two, when someone enters your room and step on your slippers, nu kemi vena nam de. Wokpɔ be wole xɔ me xe wokɔ woƒe slippers kɔ le woƒe xɔ mɔnui. Yami ege ɖe wodzi le xɔ me vɔe. Makpɔ anyigba tsɛ ɖe agblɔ akpɔ be ɖe woƒe slippers le mɔnu le eta ne kɔ ne be ada afɔkpa da ɖe anyi ne ɖe tɔ kɔ da ɖe woƒe axadzi olo. Dze azɔ woƒe afɔkpa dzi dze wɔ ke ɖe woƒe afɔkpa me ŋu le woƒe xɔ mɔnu. Very very annoying. Ne wole ne wonye ame ɖe xe zɔna me woƒe afɔkpa afɔkpa dzi le xɔ mɔnui. You have to change your behavior. Go and sit down. Good. Number three. When someone finish bathing with your sponge

Ta ne wole tsi vɔ ne wova kpɔƒe adze le gbame la, etsi yɔyɔyɔ le egɔme dze adze le eƒe te vo ɖe me. Menyo komo. Change your behavior. Go and sit down. Good. Number four. When someone sleeps and snore. Hmm. Eke mi kaka vena me je wo na va sran kpɔ na va no palo le nya xɔ me. Etso wo be te vere va sran kpɔ ya o mlain de. Jo va le palo.

Nge bisi ho wana fe ne he. Go and sit down and change your behavior. Good. E wana fe na ocha. They should go and sit down. Number six, boys who sleep with their hands around their vekuha. Eh? Ŋutsu vi ɖe no nya mla no nya wa ye nya de mla fifla nya dan lo fifla ko fasi lo fe boxa me. Ye nya ne voko do no lele o. Voko dana ne voko hala le ko no wo. Sigbe ko fasi no boxa me ho nya mla sigbe ko fasi no boxa me.

very very annoying eh ne be ayɔm video call ne akpɔ nye be ŋkume ne na manya ne makeup ma va ma o makeup da ɖe ɖeko mia tso ne mia mi va do teƒe ɖe hoe teƒe wonya kpɔ mi nya le location ɖewo mi le teƒe ɖe fine ɖe kpa mia mi mi le comfortable nye mi fela be yɔa yɔa me video call without permission ma pick am ɖewo call le afɔdzi xɔme ɖe gbe ɖeka ɖe hɛn eh ma nɔ mi nye gbe ɖeka kɔ ame ɖe ayɔm video call ma pick akɔ fia mi ɖe go and sit down and change change your behavior good number eight boys who use Girls picture on their profile. Miaƒe nya me ɖe? Ne nye ŋutsu ko, zã woƒe picture kɔ da ɖe woƒe profile. Nuka nye nyɔnu zã mi le? Dze mi na mi mi mi na mi le mɔ tra. Ne nye ŋutsu ko ɖe, kɔ woƒe picture ŋgokpakpe ɖe kɔ da ɖe fimi ko mienya be ŋutsu ƒe account ye. Ya mi ame ɖewo ne miakɔ mi nye ŋutsuviwo dze mi kɔ nyɔnuviwo ƒe picture kɔ da ɖe miaƒe profile. Dze mi va mi zu blamedegbe va le mia ble degbe. Change your behavior. Nene we, no zube bi human behavior ɖe wohe wowɔna ɖe wo ŋu wovena dɔme nɔ paa, nyi me yɔɛ le fi wata ŋlɔ ɖe comment section. Apart from that, go and sit down.